Ghana foɔ sɛsi a breaking news ɛba ne sɛ kɔtɔkɔfoɔ akɔntoma ɔmo tu ɔmo kɔ US no ɛyɛ Sudan players mmienu na ɔmo nana baako apira nana yɛ no operation no players no adwane a CTT Canberra akapkya wɔn a ɛyɛ kaa bi abɛfa ɔmo de ɔmo kɔ private kaa bi abɛfa ɔmo kɔ a ɔmo ahwɛ ɔmo ara besi nɛ ɔmo nhu wɔn ama match yɛ bɛba so yi koraa no ɔmo mmɔ bi. Wɔn a wɔba nso so a prayers no ba efisɛ prayers no adwane. Ɛnam ayamasi a wɔn nim hwee wɔn nim deɛ ɔwɔ fam a wɔn bɛ sɛ wɔn gu tim na nim asɛ wɔn tu kwan yɛ akɔtɔkɔ fans yɛ se mo nyae mo anyae mo ese no me nyɛ kɔtɔkɔ fans mɛ gya ti mo no ɔbo aso yɛn nso mɛ hwɛ bɔ obi mu ayamasi ɛfa mo ho nkyɛn mo da efisɛ mo gu dɛ right now yi wɔn ayamasi mo resign sisi yɛ yi wɔn de gyan sisi yɛ ne sɛ yɛfa mo yɛfa mo nkyɛn mo da bɔ kutina yɛ na ne yɛ aponsa ata mo fabio gama sɛ brazil prayer fabio gama wɔ baa yi ghana kɔtɔkɔ bɛ bɔ ɔbɔ kɔtɔkɔfɔ ɛsan ne de ne baa yi wɔn tɔn ne de ne baa yi so ɔba firi ɔba firi agya ti nsuo wɔn de ne wɔn nyinaa tu ne ne aponsa ata wɔn tu kɔ akɔ dubai kɔ bɔ ɔbɔ ɛma adwuma de wɔn de nyɛ wɔn di wie atwa picture ɛhyɛ gyalabi atwa picture wɔn baa yi wɔn nyinaa bɛ du ɔyɛ ate de obi adwane wɔ dubai wɔn mo. Mote sɛ na ne Yaponsa time a wɔtu kwan kɔdu, mote sɛ obi dwaneeɛ. Ɛnyɛ fana ne Yaponsa de prayers bi atu kwan yɛn, wɔn sɛ wɔn dwane ne Yaponsa time, ɛnsi da. Baayɛ mbisi wɔn sɛ ebi sɛ wɔn ku tena anim asɛm a bi ka, wɔtu fo sɛ tu di deɛ se kɛn, ɔpensoɔ, tim wura, wɔn bɛsa ne wu ase, ɛka na ankasa. Mbisi mo wɔn sɛ sisɛ sɛ fa mo nkyɛn mo da.

Medi dza mukodur a mɛtumi ama no edzi prayers no yie a prayers mama emu mmienu Sudan Sudan prayers mmienu no wɔma wɔn a coach Kwesi Appiah wɔn ba wɔma wɔn mmienu nyinaa tumi adwane abere wɔn wɔn wɔn wɔ contact wɔ team no mu wɔn wɔ contact yi wɔn asa wɔ contact yi o nti wɔn sɛ prayer bi wɔ contact wɔ Barcelona Real Madrid Chelsea Manchester City ama coach no yɛde no ato kwan akɔ US ma prayers no ne prayer na wɔn wɔ contact wɔ team no mu no prayer no adwane da wate bi da. Ebi nsi da sɛ Kumasi asante kɔtɔkɔ nko ara na saa asɛm yi bɛsi ma si yi. Mɛdi ama fotu kwan akɔ US. What is this place bɛdwa no yeda? I am telling you the truth. Mo gu ti nim no ase. Hɛ ti mo no yɛhwɛ ma mo mu n'anim ase. Mo sɛ ayɛ mo sɛ mo regya esi sie. Na sɛ ɛ ase kɔtɔkɔ fa no yɛn fa mo nkyɛn mo da. Ti mo na mo bɛ sɛ mo gu ti n'anim ase no. Ah! Ne nyinaa nso firi yɛn mpanimfoɔ na MBPfoɔ. NDC Nana Akufo Addo ne Mahama wɔn agu ɔman no anim asɛm a wɔgye ɔman no ase ama yi sɛ wopa eh, US fo mfa pere mbɛsi asa an ɛbɛfa Ghana fo dɔm atu kwan nye dɔm akɔ US ɛnka anoma aba baako koraa wɔ ase no mu sɛ ɔman no mu ayɛ den ɛsɛ odidi koraa wɔn men ebi na hɛ yu ebi na sudan ne sudan pere sɛ wɔn ba wɔn hɛ mesɛ wɔn kɔ no wɔn kɔ mu kɔ mu kasa sɛ wɔn kɔ du wɔn mma bi mu asɛm no wɔn yɛ ne mu gu ase saa nso wɔsere hɛ kotoko kuma sɛ sanje kotoko